sagantaa ziyaaraa akkasuma ammallee qarqaarsa hawaasa keenyaa kibba Itoophiyaatitti argamuuf imala kaa'amee jirra. Akkuma argitan ayisuuzuun kuni meeshaa inshaallah daakuu fi akkasuma ammallee uffata iddoolee garaagaraa irraa walitti qabameera. Gamanatti ammoo akkuma argitan konkolaataa ustaaza keenya Sheek Habiibiitiin meeshaa keenya gubbaarra kaannee jirame. Ustaaza keenya imala tana rabbiin akka milkii nu galchu akka waliigalaatitti du'aa'ii nu godhaatii imala keenya eegaluuf deemaa jira.

amantaa inni hin qabne diinal islaam isaa fiduu jennee akkana dubbannee mitiire har'a ammoo faaruun ka rabbiiti kunooti duqeetiin haala gaariin kunooti uffanni haala gaariidhaan fe'amee ummata tsamay jedhamu bannaa jedhamuu fi dabuub oomoo keessa sabaaf sablammii jiran hamma danda'ameen isaan dhaqqabsiisuuf du'aanni isin argitan kunniin sheekni keenna sheek abdulfatta ammoo bara abdulfattaa waan guddan nu jalaa baname waa- fathii guddan nu jalaa baname rasuulli sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'ala tafaa'ula jaalatanii bara nuu fattahamte jennee yaannaa dhugatti dhalee nu deemnuun tana gar guddaa isaa rahmata a'laa kanuu dalage haqiiqata lamri kunuu isaan kana rabbi rahmata isaanii haa godhu ustaaza keenya ustaaz xaalibuu imaama nuu tahanii sochoosaa nuu tahanii hedduu balbala nu jalaa bananii nuun deemaa ka jiran itti gaafatamtoota Raabixaa Halaqaata Ilmiyyaah Ra'iissan. Falillaahi Alhamd adda dureedhan wajji jirra. Hamma dandeenneen dabuub seennee sabaaf sablammii keessa gahuu, nyaata isaanii kennuu, uffata isaanii kennuu, amantaa isaanii kennuu, nama isaan barsiisu achitti kaa'uuf yaalii godhuu eddoo isaan itti salaatan, isaani qopheessuuf yaalii godhuu, lafa tahinna, masjida tahinna kanaaf socho'aa jirra. Warri hirmaannaa kana keessaa harka qabdan Rabbi jazaa isinii haa deebisu. Qaafilaan da'awiyyaan mubaarakaan tunis nagahaan galuu Rabbi nuu haa qaddaru. Imala teenya imala barakaa, ghaniimaa guddoodhaan ka gallus Rabbi nu haa taasisu. Ka ijaan nu argitanii du'aa'ii nuu gootan, ka ijaan nu argitanii nutti gammaddan, natashaarak fil ajri bi'iznillaahi ta'aalaa. Ajrii keessan walitti shaarakna jedhaa waan asirraa hafe. obboleeyyan teenyaaf dabarsina inshaa Allaahu ta'aalaa. Hayyee jettam.
Alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Hunda dursuu rabbi islaamummaa nuu kenne alhamdulillah rabbil aalamiin. Nama waa qabutu nama biraatiif illee dabarsa waan ta'eef islaamummaa tana rabbiin nuun badhaasee ka'ee akka nu badhaaseen ammoo qoodaa jennaan ajaja rabbiitiif jecha islaamummaa tana haga dandeenye raabsuudhaaf deemaa jirra rabbi nu haa gargaaru nama fiixaan ba'us rabbi nu haa taasisu. Ikhlaasa Rabbi nuu haa kennu. Gargaarsa deemamaanii jiru kana ummanni kun keessaan qullaadha, alli illee qaamaan qullaadha waan taheef uffata keessaa fi duubaa hamma danda'ameen keessa qalbii isaanii imaanaan Islaamummaa isaanii geessuudhaan qaama isaanii waan isaan fayyadaallee nyaata isaanii geessuudhaan kana kanaan ummata kana bira dhaabbanna jennee eega Rabbiitii gabroonni Rabbii bakkeewwan jirtanii hirmaattanii hirmaannaa keessan qabannee socho'u jirra. akkasuma ustaaza keenya ustaaz habib rabbiin isaan irraa haa jaalatu rabbiin isaan haa tiisu ustaaz xaalibu akkasuma dhaabbata raabixaadha raabita halaqaatil ilmiyya kan waan kana keessatti adda dureedhaan du'aata achi ergee biyyas keessatti du'aatni da'waa godhaa jiran nama amansiisaa jiran nama hedduutu ammoo shahaadaa qabate yoo xiqqaate

Warri achi dhaqe sun haa barsiisu. Obboleessa keenna Ayyuubiin ka Finfinnee isatu waan kana eeganaa niyyate kitaaba Qur'aanaa eeganaa ammallee barumsa huruufaa kan ittiin baratan Al-Qaidatu Nuuraaniyaa dhibba shanii qabanii deeman. Alhamdulillah akkanatti isaan sanniin illee jabeessuu fi bu'aa isaan irra jiran illee xiinxalluudhaa fi maal irra akka jiran isaan gaafachuudhaaf deemaa jirraa imalli keenya walumaa galatti
Waan lafas keessa jiru qorannaa godhuu, warroota ammoo dura nu dura dursee achi lafas jiru isaan jabeessuu fi akkasuma waan harkaa qabnu isaaniif geessuudhaaf deemaa jirra. Rabbiin imala nagayaa ta ikhlaasaa ta milkiidhaa Rabbiin waa haa taasisu. ee hunduma keessanu ee warroota bakka tana jiruu fi ka bakka bira irraa sagalee tana nu dhagaa jiru muraada keessan rabbi isinii haa gayu hirmaannaa tana keessatti adda duree ani warra raabixaati waan dhaammadhu qaba dhugaa dubbatu amma isinuma fa'aa miiree akkanaa miiree dubbi sa du'aata yaa'anii ala jiran jedha akka Itoophiyaatti ka faca'an haqiiqatti nama dhibba tokkoof jahaatamaa beekaa isin warra kararraa lallabaa jiru jira karaa keessa dhaabatee sagale guddiftuun kararraa lallabdu tun jahatu bitamee ala jira maal jechuudha bilhaqiiqa jahatu bitamee ala jira alalla ara- ala irraa lallabaa jira karaa irratti jechuudha hatta bakka beetu kiristaaniin jirutti bakka gabaati haata fagaannee bara gara qabdiin haa yaatu takka ja'a ka ummata kanaan yeroon gad hin teettu ilmaan qara'an dafaa nuu qopheessaa nama kuma tokko barbaannaa nuu qopheessaa Taal, jennaan maal amma jettan amma waan isiniin jennu Mm. Benishaangul irraa dheengadda Abdallaan na dawwalee ijoollee hagam fidaa jedha. Tsamay Bannaa amma deemaa jirru tanarraa Abdulhakiim Abdulmajiid natti dawwale ijoollee hagam finnaa jedha. Warri Geediyoo ijoollee Inuu hagam hagamii taateeyyu dubbii Ee, kana. haddii nu godhittuu jedhanii sodaataa jiran. Amma bilbila reefuu yeroo achi dhaabbadhu si wajji haasa'u Abdurrahmaantu Boorana irraa bilbilaa jira. Abdurrahmaan Sheekh Kadiir.
Abdurrahmaan Sheekh Amiira. Kadiir. Ee. Ee, Ammaan tana nama isin nama daangaatti gootaniirtan moo namni deemuuf ta'u hedduu nama hagam finnaa jedheen. Ati dandeetti dhibba lama illee kan keeruma qeebalamaa je'een. Achiin gara kaan abbaan arge haguma arge haa fiduuti jabaadhaa je'eeni. Amma waa goona ka amma.
Baasiin dhufaniin ka worra kama worra sanii haa tahu. Baasiin dhufaniin. Yoo dhufe nama hin qara'a jechuun murannoo guddaa qabu haa tahu. Nu qur'aana isaa qopheessu, qari'aa isaa qopheessu, sheeka isaa qopheessu, du'aa'ii isaa godhu. Wanni inni yaabbatee dhufuun ka isaati jenna. Kanaan ala haga Hadaabbaa, haga Hasaasaa, hamma Sagureetti, godina Arsii Lixaa kana keessa haga jiruu fi godina Arsii Bahaa keessa haga jiru, haga Baaleetti, hamma Baaleetti, Sheekh Abdul Fattaah hunaa haga Baaleetti itti raabsamee baratamuu qabatamaan ni qaba jennaan. Kana itti dhaamannaa jechu. Eddoo geettanii Masjida Assasaa itti dhaamanna. Nama Islaamessaa itti dhaamanna. Isin duuka jirra nus, Rabbiin keenna ammoo nu afoo isin bira jiraa itti dhaammannaa. Nullee qe'eetti hin hafne laalaa argaa jennaan kaa. Kanumaamii ree dubbiin? Nullee isin faana baaneera jennaan kaa. Allaahumma salli wa sallim alaa Muhammad. Maashaa Allah jaalatamtootaa kabajamtoota hordoftoota keenna akkuma beekamu akka walii galaatitti sochiilee gara halaqaata ilmiitiin jiru biyyoota gara garaa namoota 160 olii maashaa Allah eegana ammallee bobbahanii jiranii waan kana ammoo walitti qabnee seera qabeessummaadhaan sochoosuudhaaf dhaabbata yoo nayaana yeroo tanatti fayyadamnee islaamummaa addunyaan geenna jedhutu sochii irra jira mee inshaa allaah akka walii galaatitti xumura yaada kanaa du'aa'iillee nuun gadhanii sheekni keenna sheeh abdulfattaan eegana ammallee dhaamsa gabaabduu nu haa dhaamanii gama isaatitti isin deebisa inshaa allaah.

imalli imala tanaa olii hin jirtu. li'annahaa imalli tun imala anbiyootaati. min awwalihim ilaa aakhirihim. da'awaa masjidaa fi islaamni gamaa gamana wal keessa osoo hin tahinitti da'awaa anbiyootaa sani. jiini keessa jirruu fi yeroon keessa jirrullee yeroo caarraati. kanaaf obboleewwan keenna bal'inaan haasawa irraa dubbatanii jiranii waan deemnuu fi adeemsa jiru haasayanii jiranii kanaaf nullee immoo warra milkii rabbi nu haa taasisuu imala tana keessatti rabbi nu haa milkeessu isinillee milkaaya'a eh, namni rabbi caarraa ilmiidhaa isaa kenne ilmii isaatiin diin kaddama ka rabbi immootu aangoo isaa kenne sanitti fayyadamee qabrii ofii ijaarata ashaaraa wahii lafa kanarra kaaya nama duniyaa balbaluma tanaan dhufee balbala tanaan keessaa bahe tahuun hin barbaachisu ashaaraa wahii dachii tanarra Dini nabi muhammadif aleyhi salaatu wasalaam ruuhii ufiitif qabrii ufiitif waa lafa kaayatuun barbaachisaa waan tahuf kuni jammarriidha malee xumura waan hin tahiniif ganaa hawaasa kana itiyoophiyaa miti akka addunyaatti bakka risaalan nabi muhammadi aleyhi salaatu wasalaam hin gahin ka masida barbaachisu ka ammoo motora barbaachisu ka sheeka qaxaruun barbaachisu guututti Inshaa Allaahu ta'aalaa hawaasa keenya bal'aa isinitti gadi deebina. Kanaaf Jazaakumullaahu kheeyran du'aa'ii nuu godhaa akka boojuu Rabbi irratti nu deebisu. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi Egaa wabarakaatuh. jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenna kuni sagantaa imala jalqabaati yoo rabbi fedhe gana biyyoota gara garaa deemu hedna waan taateef warroonni keyrii tana argitanii itti gammaddanii waan kana keeysaa qooda fudhatu barbaaddan akkaawuntii issinii kaame kanaan hirmaachuu ni dandeettani miseensummaan kaayoo tanaa Waggatti, guyyatti namni tokko birrii takka yoo niyyate, ji'atti birrii 30, waggatti birrii 365 dhaan kayoo tana keessaa qooda fudhatee waan namni eeganaa ammallee Rabbi isaa laaffise imalaan argatu mana ufii keessa taa'ee qooda keessaa fudhatuu dandeettanii kanaaf dhaabbataa yoona ayaanaatii fi akkasuma halaqaata ilmii hayyoonni keenna warroota eeganaa ammallee namoota beekkumsa diiniitiin yeroo dheeraa diinii kana kunuunsu eegana kuufatanii ummataa facaasuudhaaf walii gad socho'an yaadaanis du'aa'iidhaanis akka bira jiraannu isiniin jedha. Sagantaa keenna inshaa Allaah bal'innaan takka takkaan kan isin biraan geennu ta'a. Nu hordofu, du'aa'ii nu faanaa deemu. Akkasuma yaadaaf eegana ammallee kaayoo tana qalbii teessaniin jaalattanii ajrii tana nurraa qoodamuun balballi banaadha. Yoo isin ufi cuftan malee nu isinitti hin cufne. Qooda irraa fudhadhaa isiniin jenna. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kana fakkaata. Konkolaataan amma fe'amee jira. Isuuziin meeshaan guutuu fi akkasuma harceen. Eeganaa ammallee fe'amee imalaaf karaa buunee jirra. Kana fakkaata Rabbiin qixa ofii keessatti kheyrii irratti walitti nu haa dachaasuu. Wassalaamu Aleykum Warahmatullahi Wabarakaatuh.